Boys boys wode adwaman nti wosɛ wode boys boys akɔkora a wokɔ wuo na wosɛbisɛbɛ nkwadaa nkwadaa nko ara na apɛ no mepɛ sɛ meka kyerɛ oprɛn sɛ wo baabi a ɛkyerɛ sɛ ɛɛ sika wei krataa ɛda so sɛ ɛyɛ Ghana movie industry sika ane ɛse agya koo ɛmfa mmrɛ movie foɔ ne yɛmfa mo yɛ abrabɔ anaasɛ yɛmfa mmoa biribi na ɔno nko ade akɔsi fie no ɛkrataa ɛda so no bɔ siki fa bɛkyerɛ fa bra bɛkyerɛ woyɛ panini mepɛ akyɛw hwɛ ɛyɛ anam nim sɛ sɛbe panini panini panini yɛse panini ɛntra fie ma asafua mfɔ panini wei deɛ ɔtra fie ama asafua fɔ Wɔtoto nnipa ano. Da biara wɔpɛ obi ho asɛm na wɔde abɛto dwa. Wɔpɛ obi ho asɛm na wɔaka no basaa. Bɛn ne ntena fie nyɛ saa. Wɔyɛ kɔnkɔnsani.
ne kaa ɛkɔ enti yɛntumi ne no anni nkɔmmɔ ɛnɛ deɛ yɛ producers ɛne no akasa ama akoma no atɔ yɛ mu a ɛnɛ yɛnya na yɛsane ne bɛtoa nkɔmmɔ no so enti yɛnkɔ ne nkyɛn na yɛnkɔma no akɔ aba ɛbra poku Akɔ aba. Mɛgya ɔsom nua.
Na pom.
Ɔbɔ adeɛ ada roma me ho yɛ. Na ɛda Nyankopɔn ase.
Deɛ ɛsɛ yɛ biara fa kyɛ. Why? Oh, ɛna meka sɛ sɛbe akɔyɛ sɛ wakɔ makaranta anaasɛ wakɔ mosque na wonyi so buta. Hmm. Eh, wokɔ asɔre dɛ ma ɔsɛ wonkura hanki hmm, saa na ɛteɛ eh, wiase obi ahwene fata n'anim ɛti adwuma no a ɛyɛ no deɛ ɔn sɛ Ɛtɔ da bi a mfomsoɔ bɛba, but deɛ ɛkan sɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ mfa nkyɛ yɛn. Ɛtɔ da bi a saa na ɛteɛ, adwuma no saa na ɛteɛ. Eh, wobɛtumi aka asɛm na ebi akɔha wo kakra. Nso yɛyɛ dɛn a ɛsɛ kunturu hwan a ne nkyira na ɛkɔ. Bɔne bia ni.
Yɛdɔ yɛn ho so a, yɛnyɛ ho akyinnyeɛ.
Na mmom, mogya ntoo no na wompɛ. anaa
ɔhu sɛ adeɛ a ɛde abufuo baeɛ no yɛsɛ deɛ ɔde eh, ahwedeɛ baa fie no ɔna ɛde nwansena baeɛ ɛti meka kyerɛ wo sɛ me respecte man no ɔyɛ me legend awurade mfa no kra nsie yie magya ntuo ba sɛ wobɔ so bɔ so na wosɛ magya ntuo asɛ na akɔ sɛ wohuru me ɛnna ɛmaa asɛ makoma kɔɔ soro kakra no dabi o ne huru nam asɛ woyɛ ne look alike nti na asɛ ɛnyɛ hwee yɛmfa nsensɛn ho mesɛ no a Wɔyɛ obi papa. Wɔyɛ me nso me se. Nti me sɛ na ɛyɛ sɛ me nso me se obi. Ɛɛ yɛmfa mmra Ghana movie industry Kumawood. Yɛse mo tu nnuro paa. Ɛmu nkyerɛmu ne sɛn? Yɛ tu nnuro.
Yeah. Mo kɔ abosom so kɔ gyegye nnuro ɛde ate. Ɛɛ me nua.
Ɛɛ yɛbɛyɛm sɛ ɛbɛda ahwɛfoɔ ne atiefoɔ ase sɛnea mekaeɛ no. Da biaeɛ a na Asɛm bi nie, ɛse a ad eh, wopam akokɔ bɔne no, na papa di akyire. Eh, ewiase, obiara wɔ ne gyidie, eh, wɔde wɔ asase so, obiara wɔde ɔde bɔ ne ho ban. Ebi pɛ Nyame, ebi som Nyankopɔn, okay. ebi som Muslim, ebi yɛ Muslim, yeah. sɛbe ebi kɔ Buddha, obi nso frɛ nananom. So wahu? Ɛno no nkyerɛ sɛ nnipa no yɛ bonsam. Obiara wɔ neɛ sɛbe wɔde bɔ ne ho ban. Obi nkɔ asɔre, obi kɔ bosom so, obi yɛ sei, obi yɛ sei. Ɛsono obiara ne deɛ wɔde yɛ bɔ ne ho ban. Eti sɛ obi sɛbe obi kɔ nananom so a, menka so akɔgye aduro. Ɛdeɛ sɛ me a mekɔ asɔre dan mu no, anaasɛ mekɔbɔ mpaeɛ no nso no, ebia me nso me sɔfo yɛ biribi ma me anaasɛ wɔkyerɛ me akwankyerɛ na ɛboa me a, ɛno nso hwan na ayɛ? Enti Ɛsono obiara ne deɛ ne gyidie kyerɛ no sɛ ɔnyɛ. Eti wontumi ka sɛ obi akotu aduro. Wɔkɔtu aduro no, Onyankopɔn nso a wɔte hɔ yɛ dɛn? Na wo so wo so wokɔ asɔre. Adɛn na Nyankopɔn sunsum frɛ no ɔnyɛ biribi ma wo? Sɛ da bi yɛka sɛ bosom ni tumi nkyɛn Nyankopɔn. Ɛdeɛ nti na bosom tumi yɛ biribi ma ɛboa obi na Nyankopɔn tumi nyɛ biribi mmoa nipa. Ei. Wate aseɛ. Na sɛ woto wogye bosom di kyɛn Nyankopɔn. Daabi o, ɛmfa to me mekyerɛ sɛ ɛdeɛ nti na yɛka sɛ bosom tumi boa obi. Na wo Kristoni no a wo nso wote hɔ sɛ wofrɛ Nyame a womfi mu. Ɛdeɛ nti yɛse sɛbe sɛbe sɛbe sɛbe sɛbe wotwe ahoma no mma a na biribi kura mu. Kyɛke w'abrabɔ yie. Wote aseɛ? Because biribiara hyɛ Nyankopɔn ase. Eti sɛ me me mesum Nyame na me nua wei kɔ ɛɛ ɛkɔ abosom so. Wei nso yɛ ɛɛ kramoni. Na bi a wɔn no wɔn srɛ na wɔn nya. Ɛdeɛ bɛn ti na me ne Kristo ne me me nya no? Adeɛ nti na me nkyɛke m'abrabɔ mu sɛ deɛ bɛn na ɛko etia me na adeɛ bɛn ti Hwehwɛ w'abrabɔ mu hunu neɛ ɛɛkɔ so nti a woo deɛ wosi Nyame mua wo. Eti obiaa wɔ ne gyedie. Eti menim deɛ otu aduro. Na sɛ wohwɛ directors, actors ne eh, actress a, eh, wohwɛ esu bi ekuta nipa bi a, wonyi ni sɛ adutuo na meka no ɛwom. Eh, ebi ne sɛn? Long face, mm-hmm. yeah, long face, yeah. Sɛ ebi tuu n'aduro ma ne nan hono. Enti woayɛ sɛ wobɛka kyerɛ me sɛ ara sɛ. Enti ɔno na ɛka kyerɛ wo sɛ obiara to no aduru ama ne nan ahono anaasɛ wode w'ani na ehunuiɛ? O, adutoɔ no deɛ, sɛ obiara ɛbae ma obiara hui ma ɔno koraa bɛkaa bi sɛ ɛyɛ adutoɔ na obiara to no. Yɛ a wɔse hwan na ɛtoo no aduro? Ɛsɛ wɔn se industry no mu. Ɛyɛ wɔhuu nipa korɔ? Daabi o, wotu mmara akyerɛ sie. Wɔse obiara to no aduru ama ne nan ahono. Hwan Ana okotuu ne hene, ana aduro bɛn a ɛto paeɛ anaa biiko anaa motivite ana ɛto bɔɔ no, ana maa ne nan ahomeeɛ. Enti ɔhwehwɛɛ mu huu sɛ sei ana asom asi, anaasɛ ah, wei na ɛyɛɛ me sei, aduro sei na ɔde yɛɛ me, anaa ɔde sei na ɛfrɛɛ me, ɔhwehwɛɛ mu hunii. Enti ɛfiri sɛ wowura Kumawood industry mu no, eh, wonya problem bi anaasɛ yareɛ bi anaasɛ mmubuo bi anaasɛ yareɛ bi a ɛyɛ ano ɔden nka wo ntoa abrɛ akɔ sɛ da? Eh, bra.
Ɔn sɛ wiase no a ɛwɔ no ɔho biribiara ka abrabɔ ho. Obi yare a ɛnkyerɛ sɛ sa bio. Ewiase yɛse sɛ woyare no wanwu a ɛnkyerɛ sɛ owu agyaa wo. Ɛno nkyerɛ sɛ wommu biem. Yɛwɔ yare a ɛbɔ nipa sɛ bɛ malaria ho ahoan yɛ bobɔ ɔbɔ ne nyinaa ɛka nipa ɛbata yɛ ho. Very good. Etu wo yare a ɛno no nkyerɛ sɛ Ɛwɔ sɛ da biara wo hoɔden ara kɔsi wo wiase awieɛ. Sɛ nnipa yɛwɔ yɛ yare, ɛso Nyankopɔn adom no asɛ yareɛ. So ɔho, yareɛ deɛ, sɛbi yɛn nuane adeɛ neɛ, yɛn mfra mmaa yɛm, baabi a yareɛ ka yɛn ho. Eti wo yareɛ a nyɛ nwanwa. Na sɛ mete wase wie a, na sɛ wowɔ Kumawo industry no na sɛ ɔyare a, na ɔnkyerɛ sɛ obi na ayɛ wo biribi. Dabi, dabi, dabi, dabi, me deɛ megye die nkyerɛ me saa. megye deɛ nkyerɛ me saa okay come on with mmaa ne mmarima a wɔyɛ actors ne actress hwan na ɔne wɔ problem mmaa ne mmarima yeah
kaakae wotiri
ɔno koraa deɛ mede akyɛ no ɛyɛ ɔbaa but mede akyɛ no ɔbaa bɛɛ no mempɛ sɛ mebɔ ne din bɔ ne din

Mete paa no yɛ a na fii na memfii. Nso ɔyɛ me nua baa no ne yɛ a memfii no mede akyɛ no. Nanu nanu de kakraa bi nka mehwe no. Akyere bi wa.
Nka mehwe no sɛ te so. Sɛ na ɔde nkran didi matam na ɔfiri sɛ mente. Ɛna adwo pɛɛ ana mi na na ne nka ehi ana hwan hwan hwan hwan na na ha mi ɔno pii na onim sɛ na me ne nyinaa mate. Ɛdɛn dɛn na ɔde yɛ ne nti a ɛma ɔde ɔde ɔde saa de di wate nkan kasa no. Ɛdeɛn na bɔne paa bɛn na wode yɛ kyerɛ bi wo a ɛma wode saa nkran kasa de di w'atɛm? Oh, dabi.
Ɔhu sɛ yɛkɔ sɛte so a yɛdi agorɔ. Mhm. Yɛhyia a yɛ a na ɛyɛ anigyesɛm paa. Yɛdi agorɔ. But nkran na ɛyɛ ano ɔka no, woni ka twi no wɔde afiri mu kɔ nkran. Kyɛ sɛ ɔfiri sɛ ɔte nkran. Mete paa na ɛyɛ a na afiri na mefi mete nkran paa. Mete nkran, mete French, mete eh, mete frafra, mete, mete kasa bebree. Ɛso ɔka a mɛyɛ din ne mfie, ɛnso na mate. Sɛ bi so a ebia na wɔde redi agorɔ anaa ho ne sɛn? Dabi, ɔka asɛm bi wɔ mu a ɛyɛ a na ofiri sɛ bi a mente, nso ne mate. Ɛso ɛno yɛmfa yɛmfa nni agorɔ. Saa kasa no bi ɔka yɛn biribi a ne ɛyɛ a ne yɛmfa nni agorɔ. Wo wote aseɛ sɛ saa kasa no? Aha yɛ afidie so.
Yɛnkɔ yɛn anim. Ɛɛ maame mu sɛ wei.
Kumawood industry. Yɛse wo ne Kwadwo Nkansa moaka mo ntom abɔ ano mo mmu nnipa bia nam sɛ Kwadwo Nkansa anya sika na ɔde yɛ ahantan kyɛ sika wɔ kurom nti no ɔmu wɔ bia na wososo no wode Kwadwo nti woso wo support no mo kyerɛ mu sɛ oh bɛma ɔho ɔho ewiase nnipa koraa yɛnyɛ dɛn yɛnyɛ dɛn koraa anaasɛ nnipa ɛnyɛ dɛn yɛbɛgyaa ne ho asɛm ka Dabi o, yɛsi sɛbi sɛbi sɛbi so dodoɔ ani kyiri deɛ ɔso ntakrakyɛ. Mm, wokyerɛ mu sɛn? Dodoɔ ani sa deɛ ɔso ntakrakyɛ. Ɔho, hwɛ, ewi ase ɔho, sɛ nyame hyira wo bi a, ɛyɛ a na at times ɛduru baabi a na nipa no ho abɛyɛ ahi. Ɔho, but at the time a Ebia woyɛ secret bi anaasɛ woyɛ bi akyi. By that time ɛba bɛtɔ dwa sɛ sei no na wo ho anyɛ nnipa ahi. Wɔn so ayɛ dɛ. Ɛɛ wɔn si ne sika wɔnyɛ nti wɔn mu adeɛ ɛna wɔpɛ sisie wɔn ne yɛ adwuma koraa na wɔn tua wɔka yie. Ya ebi ne ho anom na wɔwɔ te yɛ. Oh me long face ɛɛ interview bi a wɔyɛ yɛ a Ma follow no one or two bi. Mhm. Wɔse wɔne Kwadwo Nkansah anante mhm. na ne sika kɛseɛ a wadi wɔ Kwadwo Nkansah nsɛm nyinaa ayɛ 300 Ghana cedi. Na Kwadwo Nkansah deɛ ɔne nam na sɛ wante wo ho a nti memmɔ bra. Ɔmfa bi nyɛ me ntimi ntimi ɛni ho adanseɛ. Ah. Me me ne Kwadwo ayɛ adwuma bebree. Sɛbesɛbe yɛn nyinaa firi director baako nsam. wote aseɛ ɛhɛn ɛna director sɛ ne ɔmo yɛ adwuma nso so no mehu sɛ ebi akɔ sɛ te so yɛtua wei ka yɛntua wei ka me mehu bi ebi a wɔn na deɛ ɔno na nim deɛ wɔka ɔho yɛsɛ deɛ wayera no ɔno na nim baabi a wɔte anaa deɛ wadwane no ɔnim baabi a wɔte eti bi a wɔwɔ asɛm a ebi a me nua long face ka sɛ kɔdwo nkansan sisi no wayɛ ne sei wayɛ ne sei no wɔn na nim neɛ ɛyɛ apam a ɛda wɔn wɔn ntam anaasɛ nhyehyɛeɛ a wɔkɔyɛeɛ ansa na ebi a bibi ebi sɛ bi a papa afrɛ mi na ebi a meba mekɔ bɛsɛ fuel ɛhɛn anaasɛ dropping koraa na mede bɛba sɛ nyinaa yɛ sika ɛhɛn nti wofrɛ mi na na me ne onya agreement a na abɛtena ha very good eti bi a ebetumi aba sɛ yɛde nsɛyɛ anaasɛ bi a ɛbɛyɛ nokorɛ. Enti na mese mote asɛm a monhwehwɛ mu ansa na wɔabu atɛn. Kwadwo Nkansa ho asɛm deɛ aba bebree ama me koraa manya bi ahwɛ ɔbɔ asiki koraa so aba bɛka bi. Sɛ sɛ. Sɛ Kwadwo Nkansa mu adeɛ ɔyɛ ahantan. Wadidi n'atɛm ana? Wadidi n'atɛm ama kyinkyin atwan koraa so abɛtoto bi ama no oh Royal TV koraa ɛda hɔ nom a kyɛ sɛ amanfoɔ discuss aa. Yɛ a wɔse Kwadwo Nkansa yɛ dɛ ɔka asɛm. Wɔn se wɔ mu adeɛ wɔn se ɔkasa basabasa ne sika ne sika nti ɔkasa a obi pɛ ne biribiara. Bɛɛma Kwadwo Nkansa nni sika nkyɛn obiara wɔ Ghana ha wote aseɛ. Sɛbe sɛbe sɛbe Tafra tew, yɛreka asikafoɔ Ghana ha a, Kwadwo Nkansah wɔ nka ho. Ɛdeɛ sika na Kwadwo Nkansah nya nti ɔmu adeɛ. Ne yɛ papa despite nom Kwaku Tee nom ne Kwame Kyei nom hwan hwan, ɔmo nso nka sɛi. Ɔmo nso nko ɔmo nka sɛi. Ɔho, daabi ɔnti na meka sɛ sɛ obi ɛɛ germinate kakra a, ɔfefɛ kakra a, ne ho nsɛm bebree. Ne ho nsɛm bebree. Eti ma Nyame nhyira nipa. Deɛ ɛpɛ sɛ ɛkyerɛ sɛ me Nyankopɔn wɔnhyira nnipa anaa? Bɛma mebisa wo, me Nyankopɔn wɔnhyira nnipa anaa?
Na adɛn nti, adɛn nti na sɛ Nyame hyira obi a kakra na sei ana sei ana sei ɛti woti wei na sɛ bio wo sei me nua long face wabɛka bi sɛ kɔdwo nkansa ɛyɛ sei sei sei sei fine ebi no wo sei wo se ho abiem ɛyɛ long face abɛka bi ɛfa ne sɛ wɔn a wɔn nipa ɔbɔ siki nso aba bɛka bi atakyinkyin atwa ɔno ne nya problem ɔno nso bɛkasa bi oh a lot nipa no bebree ɛkasa a ɛfa ahosuo kwadwo nkasa de ɔmu adeɛ ɔkɔ tiktok youtube kyɛ sɛ nipa no bebree na ɛna mɛ se ebi a wɔn na nim deɛ nti a wɔn nso mu ha me wɔn fɛ bi nyɛ me adeɛ nipa nfa nyɛ wɔn nyina baabi nka ne ho asɛm bɔne me wɔde bi yɛ me a mɛ di mɛ ka ne plain Kwadwo nka nsa mensuro no. Wote aseɛ? So ayɛ me biribi a memetumi aka sɛ me nua Kwadwo nka nsa sei no ayɛ me. Wote aseɛ? Enti sɛ wayɛ obi bi a na me menhunu yɛ no yɛse deɛ ani ahu ne ɛdi ho adanseɛ. Nipa na ɔde yɛ no na menni hɔ. Eti wobusa me a mentumi nka sɛ oh ɛne wei ne wei aka deɛ ɛbɛyɛ nokorɛ. Wɔ bere a me minhuu yɛ. Me deɛ deɛ yɛsi deɛ ani ahu no na yɛdi ho adanseɛ. Eh, ma mmusa wo. Eti ɔyɛ bi kaka sɛ wiase yɛsi dodo ani sua ɛsan deɛ ɔso ntakratwɛ. Sorry, ntakrakyɛ. Hmm. Do, dodo ani sa deɛ ɔso ntakrakyɛ. Ɔho. Eti menim sɛ ɛbɛyɛ nokorɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ deɛ ɛno deɛ meni hɔ bi. Wonnye nni sɛ wode Kwadwo na Kwadwo Nkansah nso de Kwadwo na mo mmienu aka mo tam abɔ ano ɛna wo defend no? Ɛna me see deɛ ɔde yɛɛ obi no, me menni hɔ bi, ɛna me nso nnipa deɛ ɛde ahu nea ɛdi ho adanseɛ, wɔmfaa bi nyaeɛ me ntumi ntumi nka ho asɛm. Wo ne wɔ problem anaa? Bɛma, wo ne ne wɔ problem, wo ne Lewin wɔ problem. Oh, bro, Kwadwo nka nsa, me ne ne problem. But deɛ nipa te social media ɛka gu n'anim ase, na nso akɔkɔ yɛ n'adamfoɔ ne bokosua tafere no, a ɛnam anya wo yi, na mpɛ sɛ wo clear, na nipa wɔn te social media hu ne sɛ, nsɛm wɔn ka fa ne ho no, ɛnyɛ nokorɛ. Ɛna me se wɔmfaa bi nyaeɛ me.
Ɛna deɛ ɔde yɛ obi no nso sɛbe mema mfa m'ani anhunu. Enti me ba bɛgyina ka sɛ ampa anaasɛ ɔboa a na matwa ntoro. Enti menim. Mepakyɛw. Ɛɛ Yes Media hwɛfoɔ, Kwadwo Nkansah yɛ nipa bi a industry yi kɔɔ fam. Yɛnhwɛ sibea a wasi atam Kumawood industry de abɔ ne bo a ɔretete Alchemist. Yɛnhwɛ producers akɛseɛ a ɛwɔ Ghana ha a nnɛ Kwadwo Nkansah mmom na ɛsɛ sɛ ɔdan producer a ɔreproduce amanfoɔ. Ɛsɛ deɛ ani ahu ne deɛ aso ate na ano pae mu ka asɛm paa. Sɛ wonhu obi asɛm a nkɔka sɛ for sɛ wobɛtwerɛ ne nti. Bro, ɛdɔma ne sɛnɔso nkakrakyɛ o. Ɛyɛ a mom yɛnyae saa ade no. Mom yɛnka asɛm papa mfa yɛn nua ho. Kwadwo ka sɛ nnipa a wɔboa wɔn onyanka awisia ne sukuu a wɔbie wɔate sukuu kɛseɛ nkurɔfoɔ anya bi rekɔ no, ɛno deɛ yɛnka. Na mmom ne backside kakra na ɔbɛyɛ no, nnipa biara ho mfomsoɔ o. Bro ma me ma me mmra wo agya kuo so. So ma agya kuo paa. Oh adɛn. Aha.
Agya kuo deɛ nyina yɛ senior brother. Good. Wonim sɛ nansɛn agya kuo MPP ba foforɔ ɔyɛ campaign ma MPP foɔ. Yes me aware. Eh, asɛm a nnipa no bi ɛka ne sɛ nansɛn agya kuo akɔ lunch ne fie kɛseɛ paa nyɛ asɛm ketewa. Mm -hmm. Na asɛm a amanfoɔ de te social media ka ne sɛ eh, MPP foɔ na abrɛ agya kuo sika Sɛ ɔmo fa mpagya ɛɛ Kuma wood industry no ɛna agya kɔ nko ara ɛde akɔsi fie sɛ ɔɔlanche. Na mebusa wo, sika no wonya bi di?
Bɛɛma menya NPP sika bi ani. Me me ne NPP foɔ ɛnka nkyerɛ me sɛ ɔmo de sika abrɛ ɛɛ Ghana movie industry sɛ anaa Kuma wood sɛ yɛmfa nyɛ biribi. ana akodi agya kuo hɔ na ɔde asi fie me me nte biribi saa ɛna mede ka ka kyerɛ wo sɛ ewiase na ɛwɔ no ɔho bra sɛbi buroni frɛ biribi sɛ from grace to grass huh? ana from grass to grace ɔho nyankopɔn tumi fa obi ɔyɛ adeda mfikyi na ɔba ɔba ma ɔba mu na bɛyɛ titire wɔde no aba fie akyina no ɔkuta safoa ɔyɛ fie wura na hyɛseɛ no no ɔnim sɛ Awurade bɛyɛ ne sei. Yɛka yɛ bra yɛ bra agya kɔ anaa yɛn nua panyin agya kɔ a sɛbe wabrɛ. Agya kɔ yɛ sini sɛbe yɛn mu bia bebree na sini adwuma koraa ne yɛ mmaa mu. Concert time.
Wa wakyɛ wabrɛ nso. So ho na Nyankopɔn ɛnam baabi na ehyira nipa. Wɔde nam nipa bi so ɛna ehyira nipa. Wote aseɛ? Very good. Eti sɛbe me metiw anaasɛ wotiw na akyina yɛka sɛ ei wosi wo din ne de sɛn? Stephen Lucky. Stephen Lucky. Akyina Stephen Lucky ɛyɛ deputy minister for foreign and affairs. Ɛnyɛ wo dɛ. Ɛso na wo ani da soɔ saa. Minister for foreign and industry and development occupation ɛnyɛ wo dɛ. Sɛ bɛyɛ wo dɛ transport industry ɛnyɛ wo dɛ. Oh. Very good. Sɛ so na wo ni ani da soɔ o anaa obusuani bi ani da soɔ sɛ mebɛyɛ wobɛduru mpɛmpɛnsoɔ sei. adɛn na nyame hyerɛ obi a ne yɛka ho nsɛm me deɛ eh, me deɛ menim ne sɛ sɛbe yɛse eh, eh, wɔde sɛ adwumaden ebu musu aba mu adwumaden ebu musu aba mu ebu musu aba mu okay
sɛbe bible so ɔkwadwofoɔ kɔntɛtea nkyɛn hwɛ n'akwan na ɔhunu nyansa wɔn na ɔnu atitire na mpo Ɛpɛ berɛ mu no, wɔtwe n'aduane kɔsie. Nanso tɔ berɛ no, sɛ aduane ho yɛ den a, wɔhyɛ ne bɔn mu a ne wɔdi. Hallelujah. Amen. ɔho eti yɛyɛ a yɛnsusu ɛndis ɛndis yɛndi yɛndisapɔnti nipa yɛnsusu nka nipa ho nsɛm ba saa very good yɛ disgrace ɔho yɛnti yɛnsusu ngu nipa anim ase ana wɔyɛ npp foɔ sika ana ɔkɔdwa npp anka wɔnya sika ɛgya kɔɔ nkɔdwa npp no saa fie no menim dadaada ne si hɔ but ne ɔnwiei yɛ apagya kɔ efie no a wabia no no me menim wɔhyɛ aseɛ na npp koraa nkɔntakte no sɛ sei akyɛ ah, wonyɛ sure sɛ sika wanya bi ani nti na ama wɔkɛ kasa nsɛm sika bɛn manya ana mese sɛ Adwuma, sɛ NPP frɛ no sɛ ɔmmɛyɛ adwuma a, ɛyɛ adwuma na ɔkɔ yɛe. Enti sɛ NPP foɔ atua no ka a, yɛse odwumani bi a, na anka tua hyɛ no. Nti wowɔ party bɛn? Huh?
Wowɔ party bɛn? Mmisa me saa.
Adɛn na wobisa me sɛ mewɔ party bɛn? Ɔsɛ Agyako deɛ wayi n'anim sɛ ɔyɛ NPP ni, enti na NPP foɔ nso. Ah, me nso mɛto aba.
Nti woyɛ party bɛn? Ɛna mese mɛto aba.
Woto aba hwan?
Ɛndeɛ ɛnyɛ w'asɛm.

adwuma ne ɛfrɛ no sɛ ɔmɛyɛ ana wakɔyɛ n'adwuma ana yɛtua ne ka ana ɔde bi oh, ɛdeɛ bɛnti ne yɛyɛ adwuma yɛ abrabɔ nti adaakye abrabɔ nti ne yɛyɛ adwuma wote aseɛ wote hɔ nado nsa hyɛ ɔdamire fa mu a na ate ɔsɛ awurade mfa paa no mfiri soro mmerɛ mana no ntɔ biem kane mana no ntɔ biem yesu ni hɔ no atɔ mana anaasɛ wafiri abɔ da sɛ yɛmɛgye ni wɔkɔ Wote aseɛ? Enti mana no a ɛtɔ first no ɛntɔ biam. Eti agya ko sɛ ɛyi even wɔkɔyɛn PP eh, kampe o, wɔkɔyɛn DC kampe o, CPP o, Akuya Dɔnko o. Papa yi de sɛ kyerɛ abosom. Sɛ metuo na sɛ kyerɛ abosom frɛ me sɛ kɔdwo bɛdi me akyɛm menkɔyɛ party a anaasɛ menkɔyɛ campaign a ɛnyɛ adwuma ne afrɛ me. Wontua me ka. Oh na adɛn na mo se NPP sika na NPP sika na NPP sika. Na adɛn nti na woyi w'anim aka party a wo ma wo asɛ wo suro. Me se mɛto aba me ni party. Eh. Wa bɛ kaa se mɛbɛɛ me dɛ no ma to ama wo. Ɔbɔe siki mm-hmm. sɛ agya koo mm-hmm. adi ɔmo sika. Esan sɛ eh, fie no a agya koo esii yɛ no. Mm-hmm. Ɛyɛ NPP sika a wɔde mm-hmm. brɛ pa ɛyɛ fa ne sɛn eh, Kumawudi industry no ɛna agya koo nko akɔtena so ɛna ɔde asi ne fie.
Hɔn na saa asɛm. Ɔbɔe siki. Ɔho, ɔn sɛ, da biaa yɛ a na meka man wei asem a, monim sɛ mempɛ n'asem. Sɛbɛɛ Bible se ɛnyɛ obi a wanyini pii na ɔwɔ nyansa o.
Ei, yɛse nyɛ mfe dodoɔ, deɛ ɔwɔ mfeɛ pii anaasɛ wo, wo, wanyini pii ɛna ɛkyerɛ sɛ ɔnim nyansa. Nti wopɛ kyerɛ sɛ ɔbɔɛ sika gyimi anaasɛ? Dada, bɔ mepaatɔ mma no nsi bɔne.
Sɛdeɛ woka yi deɛ asɛ saa na wopɛ akyerɛ? Dabi, woyɛ panini, sɛbi o. Panin mɛtena radio so anaasɛ social media nkasa saa. Wote aseɛ? Yɛkan sika no ama agya koo no sɛ wɔmfa mmerɛ movie foɔ no na wɔgyina bonkum anaa nifa. Ah, wɔsee sei na agya kɔ akɔdi MP ɛfɛ eh, no sɛ MP foɔ akyidi a. Wɔkɔ bi anaa?
Ɛbɔ siki no ɔkɔ agya kɔ yɛ campaign na ɔka ho. Ah, ɛno deɛ ɛno yɛ ɔyɛ ɔno. Na mo busaa no, mo busa ɔyɛ bɔ siki sɛ agya kɔ yɛ campaign na ɔka ho. Na sɛ deɛ ɔbɔyɛ siki ka no yɛ nokorɛ. Ɛna me se odwumani bi akatua sɛ no etu akɔyɛ adwuma no anya sika ɛna me se efie no si hɔ no na ɛgya ko efie no yawa bi ano esi hɔ no wɔ start efie no nyɛ nɛ me minim tam ɛgya ko start efie wɔ nyɛ nɛ but kakra kakra kakra na nyame ayɛ adoma ɔde awie efie no ɔde akɔmplete ada na mo mmea mo na ba soso ayɛ adeɛ sɛbi sɛbi onyae na sɛbi o wɔde kɔpɛɛ maa ɛde si a ka mo nka so yɛ kohwini adɛn na ɔde ayɛ ade papa anas ɛkyena bi woyɛ mu vini anaa biribi na wotwam me brɛ fie ni agya kɔ fie ni ebi a mabrɛ anaasɛ bi a adeɛ asa me kɔkɔkɔ hini me na mempɛ baabi na ɔmaa baabi nna adeɛ kye a wato a wakɔntuo so adɛn sɛbi yɛn nua panin na ɛnya adeɛ ɛyɛ nyinaa yɛgya padeɛ na esi hɔ. Ɛwɔ mu sɛ na bi adeɛ ɛso sɛ bi a wo wɔnim anaasɛ wɔnim asomasi o oh, me bra ebi a sɛsɛsɛsɛ wɔ deɛ adeɛ asame maduru adeɛ a na baabi na adeɛ kyɛ ɔbɛ mu ada abɔnten ada ne yɛmmɔ nipa no obi yɛ biribi ɛmmɔ n'aba so
ada na obi yɛ biribi a yɛmmɔ n'aba so mebɔ asɛ deɛ ɔbɔ esiki ɛka no asɛ ohun ne sɛ yɛwɔ sika a yɛde ama sɛ gye wei deɛ fa ɛna monyɛ monyɛ nko ɛho taataa wei asɛm a ɔbɔ si ki ka sɛ agya ko ɛde npp ɛɛ movie industry sika ɛna ɛde akɔsi fie no krataa ɛda so ɛkyerɛ sɛ movie industry yɛ sika no ɔmfa mɛkyerɛ. mepɛ sɛ wohwɛ me kamera yi mu na woka kyerɛ ɔbɔ siki sɛ deɛ wɔka no ɔne ne nyɛ adwene. mepɛ sɛ meka kyerɛ ɔbɔ siki sɛ boys boys wode adwaman nti wo sɛ wode boys boys akɔkora a wokɔ wuo na wosɛbisɛbɛ nkɔla nkɔla nko a na apɛ no mepɛ sɛ meka kyerɛ ɔpirɛn sɛ wo baabi a Ɛkyerɛ sɛ ɛɛ sika wei krataa ɛda so sɛ ɛyɛ Ghana movie industry sika ɛne ɛse agya ko ɛmfa ɛmrɛ movie foɔ ne ɛmfa mo yɛ abrabɔ anaasɛ yɛmfa mmoa biribi na ɔno ho ade akɔsi fie no ɛkrataa ɛda so no bɔ siki fa bɛkyerɛ fa bra bɛkyerɛ woyɛ panini mepaakyɛw hwɛ

eh biribi kakra ɛnfa ɔboa siki yi ara deɛ mu wonhu sɛ ɔboa siki like asɛ wɔyɛ nipa bi a wɔyɛ anoma kone kone ɔkɔ atifi kɔ ho nsu no asa aba no wɔyɛ kɔnkɔnsani like saa na wohu nana wɔyɛ kɔnkɔnsani
wɔyɛ kɔnkɔnsani wɔn mɛti industry saa na nabra bɔ teɛ mi dɛ mi sɛ maa ɛma nkɔla nkɔla na ɔpɛ okay wɔsɔ ɔno wɔ twenty five years kura wɔn pɛw wɔnyini wɔnyini na nkɔla no na ɛma no mola
hmm
nkwadaa na ɛma ne mola wote aseɛ eti dɛ bi a bɛ hu na akwadaa ketekete eti ana ɛsaa nkwadaa nkwadaa na mɛ mpɛsɛ mi sɛ ɔmo awofoɔ no ɛyɛ ana ɔmo nhunu deɛ ɔmo ɔmo ani na ɔba ketekete na ɔsi akɔkora wei kaa mu na ɛyɛ ɔfɛ.
sɛbi ɔmo nim sɛ ɔde ne kɔ sukuu ɔde ne kɔ sukuu bɛrima Nnipa didi wie, yɛnka nsɛm nwie. Why? Eh, Kɔyɔpuku, yɛmmra wo so w'abrabɔ mu kakra. Mhm. First na ehu social media, uh, YouTube yi na woyɛ bi. Mhm. Ɛne saa nneɛma no na ehu sɛ ɛboa kakra kakra. Ba ɛsɛ yɛ asɛ yɛhu koraa asɛ ɛsɛ deɛ industry de kɔ fam no wososo no ɛsɛ yɛhu wonkasa te sɛ wote biribi akora no asɛ woayɛ din bi asɛ ɛsɛ asɛ woyera fi system no ɛdeɛ ntina amana basa. Bɛrima, ma menka asɛm kyerɛ wo. Hwɛ. yɛn industry na ɛwɔ hɔ sisi a na mɛka ho asɛm kyerɛ wɔn na ɛɛ sɛnea obi ti obi ho asɛm a na ɔpɛ ntɛm abu atɛn wote aseɛ kyɛ adwuma wei na asɛbi wɔ mu no obiara de n'adwene na ɛyɛ ɛde wɔ mu wote aseɛ Sɛbe me me me me no movie yi kɔɔ fam yi sɛbe ɛkɔɔ fam ɛso sɛbe obi amfa kyɛnse nkosi obi fie sɛ ɔpɛ aduane adi hmm sɛdeɛ nyankopɔn da bia nsa koya no saa ne nsa koya no wode aseɛ ana sɛbe sɛbe sɛbe ɛnyɛ biribiara na nipa woyɛ biribi a wobɛma amansan hu sɛ ee me na asom asi me na meyɛ sei ɛna me na mete sei wote aseɛ Eh fɛ nyame hyira wo a ɛyɛ. But Broni si secret is your weapon. Your secret is your weapon. What you say? ɛno na samson ehu a ɔma delilah kun no no samson no saa nua ehu a ɔma delilah kun no no ɛnyɛ nsɛm nyinaa na yɛbɔ ho dawuro Wate aseɛ? Nyame adom sɛbi sini no enwu yi sini no wɔ hɔ social media wonya bi ɛɛ eh, tv so series wonya bi youtube wonya bi they say mo koraa mo deɛ yes tv wokɔ hɔ a wobɛnya bi wopɛ ne gyesɛm aseresɛm biribiaa afutuo deɛ ɔpɛ sɛ wonya no biaa no wokɔ yes tv a sɛdeɛ mo ne me kase a wobɛnya bi wɔ hɔ ɛti ɛdeɛ bɛnti na ɛkyɛ sɛ sini agu ɛna yɛgu so nso a yɛtwa series no bie yɛgu so a youtube nso yɛgu so a yɛyɛ baa sɛ wobɛwɔ akɔtɔ no abɔnten de akɔhyɛ cd cd akɔtɔ no abɔnten de akɔhyɛ wei mu sɛ mekɔhwɛ no ɛno ne ɛni hɔ bie mu ɛno kyerɛ sɛ sini agu wote aseɛ baabi a nyame de aduro no yɛpɛ paa
ɛberɛ eh, a megya wɔ ma kokoraa yi woba industry mu no eh, dɛn paa na wobɛtumi aka sɛ wei deɛ mayɛ Na mekɔ m'ahogyegyeɛ mu a, mesusu wei na mede bɔ me bra.
Bɛrima, yɛse nipa didi wie ɔnkasa nwie. Sɛbesɛbe, aboa akokɔ. Sa akokɔ, atoɔ dɛn ne sɛ ɔpɛ so ɔto a. Wopɛ a ma nipa du nipa nsia nhyia ha, ɔnto da. Ɔba akɔhyɛ baabi, ɛne ewira mu kura ɔbɛwɔ akɔhyɛ no akɔto, akɔnto badwam. Wote aseɛ? But Nyankopɔn nti yɛte ase yɛn nsa kɔ yano Nyankopɔn nti yɛbɛdidi da biara Nyankopɔn nti sɛbe baabi ɛbɛda deɛ Awurade nti ɛnso nyame yɛ inshallah mm. why saa na ɛteɛ eh, Ghanafoɔ ɛnhwɛ w'anim wode project bi ba anaa wo fans de asɛm ɛna woka kyerɛ no sɛ oh, me nua kakra a mɛka ne sɛ yɛda Ghanafoɔ nyinaa ase kɔpem sɛ From day one ɔmo sɔɔ yɛn mu sɛ ɔmo sɔpɔɔto yɛn, ɔmo hwɛ yɛn, ɔmo yɛni, ɔmo ani gye yɛn ho. Ɛnna deɛ mɛsrɛ ne sɛ mo a ɔmo nyi ɔmo ani mfiri Ghana sini so da. Sɛdeɛ ɔmo dɔ yɛn no, yɛn nso yɛdɔ ɔmo saa ara. Na yɛgu so nso, yɛbɛsom wɔn ara kɔsi sɛ Awurade de yɛn nsa bɛgu yɛn bo, anaa ɔbɛfrɛ yɛn. Yɛda wɔn ase, yɛdɔ wɔn nso. Ɔmo nkɔ so ntaa yɛ kyi mmɔ mpae pa ma yɛn. Mm. Wote aseɛ? Ɛsɛ sɛ Nigeria movie da so kɔ so. Ɛkɔ so paa. Mm-hmm. But Ghana deɛ na emu yi o. Yɛsi yɛ akyakyia na emu emu yi. Yɛgu so a yɛyɛ adwuma. Nyankopɔn nti biribiara bɛyɛ kama. Sɛnea ɔmo nyaa no tete no anaa fɛs no ɛna hwɛ ɛbɛkyɛn saa. Nyame nti. Gye sɛ yɛn sɛ obi twa series bi anaasɛ obi ɛyɛ biribi na sɛ ɔfrɛ wo sɛ mahala bra na bɛboa me a ɔbɛba. o oh, wadɛn na me ma ɛna mo kyɛ sɛ ɛyɛ m'adwuma a meyɛ hmm ɛyɛ m'adwuma a meyɛ yɛka so ɔyɛ media man a anaasɛ bi a ɛɛ movie actor anaa actress a ade a ɛyɛ entertainment ɛyɛ entertainment ɛyi biara no you are part and involved of to rich ɛyɛ ɛyɛ adwuma wo wo wo wo yɛ eti ɛno deɛ she is always welcome.
Yes Yes Media ahwɛfoɔ, ɛnnɛ yɛne yɛn nua panin yɛbra yɛ biribiara Kwadwo Poku Mahala ɛna ɛtwetwe nkɔ ei. Ɛyɛ Mahala.
Mahala ɛna yɛne no twetwe nkɔmɔ no. Wotaa di nkuruma aro aro no wɔ no mu dodo. Mepakyɛw ɛɛ eh, Magya Ntoo no na ɔse ɔmpɛ. Ae na ɛnɛ nso so deɛ Magya Ntoo look alike pɛpɛpɛpɛpɛ. Sɛ wosan Magya Ntoo ho a wonya ne baabiara because Magya Ntoo n'ankasa ankasa. Bɛma bɛma bɛma.
Adeɛ a mekyire yɛ gyam sereɛ. Adeɛ a mekyire koraa yɛ gyam sereɛ. Asɛ ahoyi asɛ ɛyi wo wo wo wo wo ka ɛwɔ se wɔn pɛ ɛso na wodi mesi adeɛ a mekyire mempɛ saa adeɛ no. Asɛ me introduce na akyerɛ mahwɛfoɔ. Ɛna mesi wɔde kaka saa asɛm no sɛ mempɛ saa adeɛ no. Asɛ yi sɛ ɛyi gyam sereɛ saa no me me me kira akyi.

But ɛnkɔ so na m'agya ntu m'agya sɛ deɛ wopɛ sɛ wohuru me bi sei saa nya nsini saa no m'ani nye ho mempɛ saa nsɛm hunu no sorry mempɛ saa
ahwɛfoɔ bi deɛ mofɛ sɛ momfa nkyɛ me na no woyɛ saa ma mekɔ abufuo ne ba ɔsɛ wo sɛ woayɛ wo sɛ woayɛ kotibini oh. wode tuntum no a wokɔ ana ade fufuo atu yɛato woka sɛ meyɛ abɔfra wo ahwɛfoɔ mfa nkyɛ me menka bio ɛyɛ abotene na wo sɛ wonya ɛna sɛdeɛ anofo anofom so ano ano ano brɛ nenam

na ano no saa na woyɛyɛ nti meka kyɛm sɛ mo twitter handle yi mema so bie mu wote aseɛ na ɔmpɛ no mpanifoɔ baeɛ a yɛka biribi afan wobaeɛ nso mewadi nkɔmmɔ kama yɛnyina di ku mehuru ɛna magya ntoos no wɔ system na yɛsɛ magya ntoos na anneyɛ woneyɛ interview no anaa wone ho ana yɛ interview no bɛma mempɛ saa wo

wote nnipa nnipa pɛpɛɛpɛ na wɔte hɔ wotu anyina sɛ papa na wotu anyina magya nto anim pɛpɛɛpɛ na ade to hɔ yɛ wɔka ase yɛ nka ara sɛ abobɔ table so kɛkɛkɛkɛ yes media hwɛfoɔ Momfa nkyɛ me. Na ɔno deɛ, saa ara, mohwɛ ne movie a, monim sɛ saa na n'akoma teɛ. Na menim sɛ ɛda a ɛbrɛ ɛsɛ mu no, yɛbɛsan ahyia. Ɛnnɛ, mo ne Yes Media na ɛdii mpu ne mpu. Berɛ a mekɔ yi, na mekyea m'ahwɛfoɔ nyinaa, mo a monya aboterɛ, mo a monya ɔdɔ ne ntoboaseɛ de hwɛ yɛn page yi. Nyankopɔn ɔnhyira wo. Wo deɛ ne sɛ wobɛ subscribe na wa like na wa comment na wa share. Wo pɛ sɛ ebi nso a wadwa tɔndeɛ bi yɛbɔ ho dawuro de ma wo a, Yes Media ne nyinaa no yɛyɛ. Ɛmfa ho ne dwuma a wodie, aane, wo frɛ yɛ producers number no a ɛgu screen no ase no a, yɛbɛbɔ ɔdwa tɔndeɛ no ho dawuro kamakamakama de ama wo ama nnipa nso ato agu wo so ama deɛ wopɛ sɛ woyɛ biara nso no, woatumi ayɛ kamakamakama. Mekɔ yi na meda me producer baako pɛ Penpenaa meda wase bebree nyankopɔn nhyira wo eh biribiara ni a wo na atenetene me wo na wofrɛ me biribiara ni a ei lucky yɛnkɔ ha lucky yɛnyɛ sɛ yi nyankopɔn nhyira wo paa me producer baako pɛ no no mekɔ nso na meda me director ase director AJ nyankopɔn nhyira wo paa ka wei yɛsei fa ha yɛsei nyankopɔn nhyira wo biribiara Na meda me dɔfo baako pɛ nso ase. Ae, ɔbaa pa, meda wo ase bebree wɔ mpɛnpɛnsoɔ a woatae m'akyi de me abɛduru yi. Dora, Dora One, Nyankopɔn nhyira wo pa ara. Mekyea me ba no nso so. Mekyea Ghana ahwɛfoɔ nyinaa. I love you all. Ba ba. Magya ntoo!